gweld y lyfr nodiadau i ti? Mm. Ti wedi gweld y lyfr nodiadau i? Pa lyfr nodiadau? O, ti'n gwybod, hwnna'r clawr glas. Oedd e gyda fi fan hyn nithwr. So ti wedi symud e i ti? Naddo. Ti'n siŵr? Mm. Mae man a man i fi siarad ar wal. Ateb hwnna, neu di? A, nateb hwnna! Reit, ti'n siarad gweiddi nag oes? Helo. Ah, Bore da, Mister Morris. Mister Morris?
Beth wedi wneud i chi ddi-isio gyfarchu â Andrew Davies? O, dim ond yn meddwl fyswn i'n rhoi dipyn bach o barch i'r Parchedig. Rwy'n gweld. Mae Miss Rees yn twmlo fel cael hwyl dy geiriau bore yma, dydi? Mae eisiau ffeindio ffyrdd newydd o gael hwyl weithiau, yn does e? Wel, fel oes bo. Eglwynda, yy, wi moyn cael gair byr 'da Beth a gweud y gwir, ydy hynna? Ydy.
Beth! Ie? Ffôn i ti!

Ie. Ie, wel, yy, pan yy y fynest ti i fi fyned ati, y taifes i ar bach o ast. Wi niwis sylweddoli bore 'ma nawr, fad yy cyfarfod 'da fi 'r un nosweth, t'weld.
O. A dyw 'i ddim yn bosib newid y cyfarfod i'r nosweth arall? Yy, we- wel, nag yw, a gweud y gwir, na, wi nitha bish i 'r wsnos 'na. Wi 'di trefnu ymweld ar y sbyte, t'wel. Alla i ddim gwehyru arni. O, wel, rhywbryd arall te, ie? Ie, ddaw cyngerdd arall 'na cyn bo hir, s'bo.

Sgwad, fi'n credu dyle di symud mas o fan hyn i gysgu, reit? O, fi'n cael yn hala mas o'n office nawr, ydw i? Gaf fi gwpla nawr.
Jyst dyle ti gael lle gwell na hyn, alli ddim byw fel trympyn, ychan? Dwi fawr gwell na trympyn, Wayne. Sdim cartre da fi, ychan. A ble wyt ti'n awgrymu bod fi'n mynd, eh? I tŷ dy dad, efe? Sim pwynt siarad 'da ti, oes e?
Ble dw i'm 'di gallu ei aros yng Nghwmderi fan hyn. Dy dad a'i ffrindiau yn tynnu ninw i trwy'r mwd. Paid â siarad dwli nawr, wnei di? O, dyma, ti'n gwybod cystal â fi. Mae'n trial ei orau gael gwared i o'r pentre 'ma. Nage wê na neb arall, mae'n rhoi cic-out i Jac Daniels o Cwmderi. Ti'n deall 'ny? O, dw i'n deall 'ny. Ti'n gweld Sab? Do. Yn horait? Iawn, ha. Bobi?
Na, Agred. Dal i dorri dynedd.

Mab i Dad, ma' 'na funny. Jest nes bod pethe'n cwlo lawr 'na gyd, ti'n gwbo fel ma' pobol mewn pentre fach fel 'yn, reit, pythownos bach a byddwn ni 'di anghofio popeth. A wedyn 'ny?
Wel, wedyn 'ny alle di ddod nôl lan, falle by' Sam yn fodlon grindo, fodlon siarad 'da ti, 'na'r unig ateb s'da ti ychan. Pwy dw i'n nabod tu fas y lle 'ma de? Wi'n nabod rywun, reit, Eddie Collins, o'dd e ar y môr 'da fi a ma' fflat 'da fe yn Abertawe. Dwi'm yn trust o mor le. Hei, ma' hwn yn fit i fi, reit? Sglan, stafell sba ynda fe, a ma' croeso i ti aros yna faint dy fyn. Na, na, Wayne.
Sgwl na, Jack, os wyt ti jyst... Disgwl i nawr, Wayne. Lle bo fi'n disgwl a gwynto fel trempyn, oreit? Ond na gwn myn' ar 'yn benliniau fegian i neb.

Yn hen le ma' fel toman ar gerddad heblaw o. Ewa. A 'na rei blêr efyd fan 'cw. Ia? Fi cofio ryw gwpwl tu allt i'r Fôn Cochar efo rai ca'l yy mytgas ar yr hwfar yn fano. Ac oedd y llygod mawr yn gwisgo fo ar ôl. Rhaid ti llnau draed cyn mynd allan. O, diw cyfrifio, uh, Jacob a, a ti el yn gweld i gynnach am roi wyni bach to. Mm, do. O, nhw'n idrach ymlaen ar o at, at y practis cynta, pnawn ma, maen nhw. O, yn wir?
Na.
Fuon ni'n trafod pyn bach ar y ddrama we de de. Deu cymaint o apêl sydd ynddi hi hanner gynulleidfa. Wyt ti, drama sylwedd de. Stori dda. Dim ryw hen rwtsh modern te, lle mae'r actorion yn actio bod yn, yn goed, ti'n bo. Wel, soniodd TL ddim bod chdi wedi cael gair efo fo chwaith. Gair ynglyn â beth?

Bydde fe'n well 'sa ti 'di neud 'na, ti'n meddwl? Eh? Fi o'dd yn iawn, yndyfe? Wel... O'dd perfedd hawl 'da fi i gasto pwy o'n i moyn. Ie, ie, oedd, siŵr iawn oedd. A- ag ella, ti'n weld, bysa Magi yn ddelfrydol i'r part 'na fel cymdogaeth, ti'n me'wl? Wy 'di bod yn gweud 'na wrthot ti o'r dechre, yndwy? A weda i beth arall. Be?
Wy'n credu bod ran y gŵr yn ideal i fi ware fe.
I ti, Trish? Pam lai?
Wel diawl, chdi di'r awdur he? Wel ma' sawl awdur yn ware yn 'i dramâu 'i hun yn y dyddie hyn, ac yn ware'r prif rane. Wel ie, dwi dwi'n gwbod hynny, ond t'wel, o'n i 'di meddwl am y gŵr fel dyn bach y t'wel, byrgos, ynni di, bychan ti am bo' gynno fo sgwydda fatha cefn drws. Nage, nage, nage. Nage?
Nage fel na weles i e pan sgrifennes i'r ran. O. Bychan tal yw e fod. Tal, a golygus. O.
O ie.
Na fe te, Harri. Ni'n deall yn gilydd nawr, yndyn ni? Wela i ti yn y practis am ddoi o'r gloch. Fe gastrwn ni'r gweddill prynu. Ie, iawn.
Gobeithio, gobeithio dei ddim yn drajedi te, Tess.
Deud i mi, Dewi, sut sa ti'n disgrifio prodas berffaith? Be ti'n gofyn i mi, do? Be... Dwi'm yn arbenigwr ar brodas o bell ffordd o gwbl. Wel, mi ddudaith ti.
Ti'n cael dy wraig i weithio tan fod ti'n chwarae darts with the fêrs, li. O, o ia, doniol iawn y gerdd. Ia, wel, os ydach chi'ch dau yn meddwl fod gen Reg a fi briodas berffaith, ynte, fe ddylech chi fod wedi bod yma neithiwr pan ddath o adran. hwyr yn feddw o'r cyfarfod na. O, glywis i rai onyn nhw'n mynd adra, Megan, ac yn meddwl, do. Reit, reit, ti moyn. A dewch a doi beint o yy... Daryn bach yn deutha bo ti di ca'l pwyllgor reit difyr neithiwr Reg. Ia, lot fowr o wets yna o'n i'n clwad. O ie, doniol iawn y ddou onoch chi. Coelia fi neu beidio, o'n i di ryw

Bwcin am rw gwpwl o wythnose yn y gogledd nawr. O, nefoedd fawr. Be' sy mynd i ddigwydd i'r sioe 'ma dach chi'ch dau mynd i ddod yma yn ystod yr ŵyl ddrama? A ia, wel, fedrai'm gneud hwnnw nawr te. O, lyne fi, rhag 'ych cwilydd chi, chitha'ch dau 'di gaddo i mi. O, dwi wedi fy siomi. Chware teg, Megan, o' gynna i ddewis doedd, un noson na Deri Bar, ne' gweld fy enw mewn goleuade tar Rhyl na de. O, twt. Edgar Bar.
Erbyn fyddi di ddigon da i ga'l dy enw mewn goleuada de, fydd Lectric 'di mynd allan o ffasiwn ychan. Caeau piers, neu ddim. Nadw, Mick, does 'na ddim byd yn dy stopio di rhag mynd ymlaen efo'r syniad ar ben dy hun, nag oes? Na. Fi all ddeud na, na, na, na, na fedrwn i ddim gwneud heb Edgar yma de, na, na. Fo oedd y perfformiwr mynd i fod, just y, y brains tu ôl i'r syniad wn i, ti'n dall. Wel, y cwbl rhaid ydi bo' chi di'n siomi fi, dda enoch chi. Finna hefyd, yn ofnadwy.
O'n i'n meddwl bod o'n syniad grêt, torri tir newydd ym myd adloniant Cwm Derry. Ond dyna fo, be' arall 'llwch chi ddisgwyl gan Mike Pierce a Edgar Suffield te? Ie, os ti mor keen ar y syniad, pam na neidio dy hun?

Mae'n perffaith awl efe fod e. Ar ochr pwy wyt ti de, Han? Sa fi ar ochr neb, Bryd. Jyst bod fi ddim yn lico gweld mêt ni fi'n cael ei drin fel baw yn bythdi lle. Ie, fel baw mae e'n aeddu cael ei drin, a fel ni geiff e de fi tra bydd e ma, ti'n deall?
Ble mae e? Ble mae Ari? Doi o'r gloch wedodd e, yndyfe? Ie. Chi'n itha rich, Jacob Ellis. A pethau'n gwell 'da fi neu na wastro yn amser fan hyn. A mynedd nawr, dim ond wedi mynd i ôl y mêt tra mae e.

'Na ni.
Yw pawb yn barod rŵan ta? Barod! 'yn ni wedi bod yn aros amdano di am warter awr rw. O, ma'n ddrwg 'da fi arna i y mae'r bai yn y gyrff dy pam. Na fe.
Ydych ag ymddiheuro dim fetron bach. 'Dan ni'n falch iawn o'ch cael chi. Wyddwn i'n bo' chi'n cymryd rhan chi. Chi'n itha reit, Mister Tomos, on' ma' fi yn. Wedi dod 'ma dweud p'nawn 'ma fel ffafwr i'r cynhyrchydd. O. Ia, ma' metron am ddarllan yy

Misus Mathias, fel un ohonan ni bron yn tydi? A mae'n agos iawn at yn calonna ni hefyd. Er, cofiwch chi, mi fysa well gyn i na tasa ni wedi medru cael rhywun o'r cartra. Ia, na, rwch yn rando ti, alwn i di ystyried un o'n i wedi ystyried, rwch, a Misus Vaughan oedd honno, te. Ia. Ond te dim o gwmpas i phethau hi yw hwn. Na pam gaston ni, Margaret. Ia, dwi wedi chastio, dyna fo. Wel, ddylech chi wedi dweutho ni nghynt. Fi'n timlo fel cymyd rhan nawr. Wel, ar nefaid i. A finna di rhoid y part gorau i chi. Y wraig, loch. O!
Ie. O, yy yy fi yw'r wraig efe? Ie. O. Pwy arall te? A ni'n meddwl bysa chi ti el yn gneud y gweinidog yy? Wel, wel, diolch yn fawr i chi, Mister Parry, fyswn i wrth fy modd. Ie, dyna ni ta. Awn ni pawb yn yn gytun rŵan ta? Fi'n credu ai mlan i ddysgu ran y gŵr. Lot o linella daw yna, os wi'n cofio'n iawn.
Ia, ia, wel, ia, ni'n dŵad at hwnna rŵan, yy, Jacob, ia. Ia, ar ryw feddwl iddwn i fysa ni'n cael rhywun sy'n fwy cyfarwydd na'r sgript, felly, te, i wneud y part yna. Rhywun fel, yy, Tush, ma. Tush? Ia. Ia, wel, w- wy'n gwybod ar ran yn barod, wel. Mm. Wel, pwy ran wy'n mynd i ware, de? D- Dŵad ti tho, Tush. I- Wel, sgrifennes i ran yn arbennig i ti. Rhan y postman ar y diwedd. Y postmon?
O dim ond dwy linell daw nhw! Ie, dwy lein bach dda iawn, cofia.
Felly, os dyna'ch barn chi o'n nhalent actio i, chi'n gwybod be' allwch chi wneud â'r rubbish hyn. Wel yy... Weden ni bod 'da chi broblem fach. Broblem fawr iawn 'da chi, ddeutha i. Edrychaf amdano fo. Dwi 'di bod yn rhoid nidio grêt hebddo fo rŵan bydd? Wel o ti goed na'r deg mae'n siŵr daw. Ha? Go gen i, o gora da.
O, Jack Daniels, wy eisiau gair â chi. O, bych yn extra dim gair byr yn fydd e, sy'n amser i fi fratu arnoch chi a'ch siort. Nawr, dim ond mae'n gweud wrthoch chi am gadw draw o'r siop go. Syml Sabrina, na fi am ych gweld chi. Nawr chi'n deall 'na nawr? O ie, chi'n gweud i chi. Odw, wi yn gweud. A weda i rwbeth arall wrthoch chi efyd. Ma' Cwm Deri fan 'yn yn hen bentre bach parchus. Sa ni ddim lle i'r siort chi 'ma. Chi 'di cwpla nawr?
Cwpla?
Dim ond y dechre yw 'na. Glywch chi nawr Jack Daniels? Dechre yw 'na, cofiwch!
Ble, gwenda ta, ti'n siŵr bod hi'n dŵad 'ma heno? Do, fe ffones i ddi prynawn mae atgoffa i. O, wedi cael ei dal ar ôl yn y siop, mae dych chi'n i. O, ddewiais ein aros 'na wedyn 'ny. Wel, rhaid ni ddechrau hebddi hi byth, yma ta. 'Na ni, dyma lle byddwn ni. Mi awn ni o lein gynta'r gweinidog hyd net ta lle mae'r gymdogas yn dod i mewn. Barod ŵan? Ia. A bo chi'n barod, Hywel?
Iawn, ŵan? Ia, rŵan.
Be' chi'n neud dyn? Wel, wel cnocio te. Fydd y gweinidog byth mynd i fewn heb gnocio, na fydd? Wel, cnoco ar y drws i chi fod, nid ar y ford. Ond darllen y ddrama i ni nawr, na gei hac, do you? Wel, wedodd neb 'tho i, do fe? Reit.
Cnociwch eto, ti hel. Ie. Pin bach sgafnar tro 'ma. Ie. Do's dim un o 'na'n isio mynd o 'ma efo cyrn i ben, nagos? Mm. Go on. Da iawn. Ed.
Gyfeillion! O, y Parchedig Ezra Jones! Chi sy 'na! Rwyf i a fy ngwraig Margarita mor falch o'ch gweld chi, ond i ni, Margarita? Da iawn.
Margarita. Chlywes i'm shwd enw twp ar fenyw eriôd. Wel, fe glywes i e, tybyn i. Oedd Bopa Margarita 'da fi yn byw yn America. Ond nid enw Cymraeg yw e? Wrth gwrs i fod e!
Cymraes oedd i o! Wel, Cymraes od iawn wedwn i. A beth am yr Ezra 'na wedyn 'ny? Halwch, halwch, gwrandwch, gawn ni sticio i'r sgript 'na os gwelwch chi dda. Yma i ddarllen drama 'da ni, a nid i restru enwa' o'r geiriadur mawr. Rhywbeth sy'n siŵr, enwe hurt ar bobl eriod. Ia, wel, anghofiwch amdano fo rŵan, a chreu un chi ddydd nesa rŵan. Barod? Dowch, go on. O, odyn. Ia.
A fy mab ar goll yn y, yy, yn y dyffryn? Dyfroedd yw hwnna, nage, dyffryn. Wel, dyffryn sy lawr fan 'yn 'da fi, ta beth. Pwy glywodd am long mewn dyffryn? Ie. Dyfroedd yw e, o! S'mo' chi'n gallu darllen? Pan narllen i'n all reit, 'ych sgrifen chi sy ar fai, mae fel trad brain bachan. O, ma', ma', ma' gin Miss Davies bwynt yn fan'na, Mister Tushingham. Dach chi'n gweld, tydi hwn ddim yn gopi eclur iawn nacdi? Ydi, diolchwch bod gynnon ni gopi o gwbl, blaw bod un camedig, yr peiriant, y ffotostatig ac un medran, os nad dim ond un copi fysa rhyngon i gyd a sa'n draed moch ma wedyn siŵr. Pam pam na fysa ni'n cael ei deipio fo? Dim pwy dw?
Be am yr hogan bach na fydda'n gweithio yma ers talwm, Nansi? Hmm, Duw, ie, syniad reit dda. Meddylies i amdani hi. Siŵr bysa'r hen Nans yn gneud hi fysa. O fysa? Wel rŵan ta ta wath am ynny rŵan, lle ydan ni dw? Duw, dwi di sgwennu ddrama yn gynta un, Uh, wan.
Rwan, so chyda fach rwan. Y llinell hyn di nesaf dwi'n meddwl. Awo. O, ei fynnu bo fi'n oer. Ond o'n i ffili deg ac y client y siop. Cwsmer yn clepran a chlepran. Oedd e lwcus i gael cyfle i ddweud gair yn dod e?
Reit, pawb nôl i'r dechrau. O'r dudalen gyntaf, e? Ia, Tash. Cystal lle allem byd i gychwyn, mae rhwyd ydi.
Siŵr ddaeth y ddoi mas o hon i droed. Wel, mi roedd gefn Edgar os gwedodd e gig yn y gogledd am bythefnos, roedd. A Mike Pierce heb Edgar Sutton. Dyn dall heb i gi, ynde? Ots bo. O, dreni 'fyd. Achos o'n i'n edrych ymlaen at y peth, ti'n gwybod. Mm. Oedd o'n gyfle i weld dau fath o gyflwyniad yn yr un noson, doedd? Yeah. Yr confensiynol yn y neuadd a'r anghonfensiynol yn y hmm. deri wedyn. A chael cyfle i dorri syched ar ei bryd, O, ie.
Gwranda, sgyn ti ddim awydd cario ymlaen efo'r syniad, oes e? Pwy fi?
Ie. Os ma fi'n gallu acto ch'mo'? Wel sdim raid ti fedru actio nag o's e? Os ma fi'n meddwl na ma' rhai o'r pentre hyn yn edrych yn gas arno i'n barod on' ma' fi'n mynd i'r dderi. Fyswn i ddim dychmygu be' westyn nw swn i'n trefnu noson gyhoeddus na? Wel swn o'n cona'n llawer iawn mwy tasa ti ddim yn cyfrannu i'r ŵyl o gwbwl on' bydden nhw? Wel fysai'n sbon wel. Na, na ti ta.
Wel ma' fe'n ddyletswydd arno i gyfrannu mewn rhyw ffor fi'n gyfadde ond so sm o fi'n siŵr am pub theatre oedd. Er swn i'n gallu roi ryw naws diwylliannol, cymdeithasol ar y noswyl. Hei, aros fi 'na, ti'n cofio'r raglen deledu 'na, uh, Poems and Pints? Mm -hmm. Fysa rhywbeth fel 'na'n boblogaidd, ti'n meddwl? Wrth gwrs.
Peint a ffill. Na ti, a chael ie.
A, a chael amrywiaeth yn y cynnwys, ti'n meddwl, da trwm ar ysgafn gyda'i gilydd. Na ti, ti di taro'r hoel yna i ffen. Reit te. Os mae i gardeinydd fory... OK. Nei di gael gair efo Megan? Iawn, grêt dw.
Grêt. Good.
A mae rhaid i mi fynd rwan. O, OK. Mae'n gwaith marcio dw i. O.
O, diolch yn fawr. Um, gyda llaw, wyt ti'n dal i gofio am y noson ni yn y Golden Plyfr, yn dwi ti? O, dw, wrth gwrs.
O, pa i ti a trefnu dim byd arall ar gyfer y noson honno, reit? Mm, Barry Beck, so na i ddim. Fi'n edrych ymlaen, erbyn na.
Dwi 'fyd. Hmm. Wel wan wan o, tr- triwch olw, triwch honna un waith eto, a triwch roi pyn bach mwy o deimlad a symud yn y beth ydach chi fel delwa, nath mi drio cynyrchu llong cau o fwganod brain ddim. Reit. O, chi'na chi rwan, Mary Hanna. O, ma'r hen storom! O, ma'r hen storom yn dyla' i wthfi mor gryf ac eriod. Odi, Mary Hanna, chi'n iawn. Ni weles ac ni chlywes storom fel hon ers blynydde, yn wir, ers pan yr oeddwn i yn grwt bach. Ma' fe'n gwmws fel ta'r bod mawr 'i hunan yn galw arnom. O'n ymhalu Mae dy wnaed fy mab! Misus Jones fach, pidwch i a becso am dy wnaed, fe fydd e'n... Oes synnwd ynddo chi, Bela? Be chi'n feddwl? Wel, 'ych chi'n sniffan fel 'tech chi'n nghanol nemonia. Wel, mae'n gweud fan hyn bo' fi fod i lefen, reit? Llefen wt ti? Ond simo fe'n gweud dim byd am sniffa. Wel, simo chi'n sniffa man 'ych chi'n llefen de? Ga i'ch atgoffa chi'ch dwy pwy 'di'r cynyrchy? Wel, gwedwch wrthi te. Wel, shwd mae'n disgwl i fi wed yn llinelle ar ôl sniffa am hyn yn mynd ymlan? Ie, wel, ella bysa fo'n syniad i weud bela tasa chi'n sniffio nipyn bach llai, yw chi? Ond fe wedoch chi bo' isie mwy o deimlad, yndo fe? O, Mister Parry, ni basa'r wraig yn ddagreuol mewn sefyllfa fel hyn, basa? Helo chi, Tafydd y cynyrchydd.
Diolch o'r. Mae'n ha. E Tom, sy'n ar na meri hana. Barod? O! O, mae'r e'n stor Be?
O, dewch mlaen, Mister Parry. Mae'r gloch cynna wedi canu ers deg munud. O, dewch â nhw, Dad.
Yy, fyddwn ni'n dyrwch rhyw ddau funud i ni i ni gael gorffan yr han yma. Ddown ni wedyn. Nawr, os gwelwch yn dda.
Awn ni'n mynd te. Yy?

Ti'n caru? Na. Wy'n timlo bod yy rwbeth bach ar goll yn y ddrama 'ma. Ti ŵan nôl da peth dwa ti ddeud ychan ti a ynna meddwl run peth ni o'n yna. Naci bod isie newid dim byd ond yy achwanegu tym bach ti'n meddwl? Ia ie ie siŵr ie. Ie. Fyddet ti'n barod i ga'l pip arni? Wel, gawn ni mlaen dy ddrama di y dydd efo dy dystys di, de? Ie, wel, rwy'n fodlon i ti newid hi gan mai ti yw'r cynhyrchydd, ond dyfe? Wel, ia, ia, dwi'n mam addo dim byd, ond gawn ni weld be fedra i wneud, te. Diolch yn fawr i ti, Harri. A Glynda, bydd rhaid i ni berswado Jacob i ddod nôl, neu fydd neb 'da ni i ware'r postman ar y diwedd, t'wel'. Wel, ia, ma' 'di llyncu mul, ysdi. Gobeithio nad ydi'r bedol i'm di bachu gormod iddo fo. Peidio dod ni ôl e. Ie. Da?
Mm. Ann? Hmm? Sa ti di newid dy feddwl ynglyn â dod i'r Brangwyn, dy fi ti? Brangwyn? Hmm. Mi'n meddwl bod Alun gyda ti. Wel, dwi ddim yn gallu dod nawr, wedodd e wrth ei bore yma. Oh. Diolch i ti am y cynnig, ond uh, na, sa'n credu newid i yn feddwl. Dwi'n mynd rhy hoff o gyngherddau fel yna, dwi. Mm, na. Pam mae fe yn ffili mynd? O, oh, mae rhyw gyfarfod gyda fe'r un oswedd, medda fe. A. O, oh, wel. Sa'n credu rai ar ben yn unan. Mm. Ti'n mynd disgled? O, oh, ie. Yeah. Please.

Brandy? Na. O. O Loli! Gwranda wan ynglyn â'r ddrama ma. Soi'n cymryd ran ynddi, reit? Aros a funud bach i drio clywed beth sy gin i ddeud, achan. Sdim byd i arall i weud, oes e? Ie, dwi'n gwybod mai dim ond dwy linell sy gin ti yn y ddrama ti, ond maen nhw'r dwy linell bwysica sy inni, achan. Yw, maen nhw'n clymu'r ddrama efo'i gilydd, codi ei uchafbwynt. ac yn cloi'r ddrama. Dyna pam wy di galw'r ddrama y Telegram, t'mo'? Eh? Wel, achos 'na be' sy yn 'i law e, pan fod e'n do' mlan ar y diwedd, on'd yfe? Ie, Lee, gwranda di ar yr awdur ŵan te. Meddylia di rŵan amdanat ti dy hun ŵan. Yr ymddanghosiad dramatig 'ma ar y llwyfan, a Telegram yn dy law. Nw, fydd y gynulleidfa chan ar binna, ti wel'. Wel, os wn i'n deud te, bydd 'na lot fowr o'n nw methu dalu di. Ie, os fydda lle unrhyw un mynegi yna ni na dwy linell chan. Wel, a dylen ni ga'l...
Rhan y gŵr o'n i, moyn dyna'r parddwl o'n i fod i gael. Diwan, oli, oli, gwranda, Nid y prif gymeriadau sy'n gadael argraff ar y gynulleidfa allan, ond yr is-gymeriadau fel y, fel y postman, y tywel, y rheiny mae pawb yn sylwi arno. O, pam na allwn ni fod wedi cael rhan magu post te? O, ja, rhan menyw yw hwnna, oce? Ie, ond fe allet ti fod wedi newid y gymdogaeth i fod yn gymydog, allet ti? Allwn ni'm gwneud hynny achos ar y da magu post wedyn chwarae rhan y postman bysa? A dwi'm yn gweld dynas ychan efo telegram yn ei llaw yn gadael argraff ar gynulleidfa. Na, Dy ran di a neb arall. Jacob Ellis fyddan nhw'n gofio i tua diwedd y noson i ti Dennis! Sgwrs!
A ma ti beth arall, ma na filodd o Hollywood stars wedi dechre ar llai na sy da ti. Oes, siwr iawn.
Bydd Leachan, Charlie Chaplin, byw fe hwnnw am flynyddodd heb ddeud dim byd. Ie, ma Harry yn reit. O, wrth gwrs.